Salam dostlar. Biz indi ýary ençede birinji günümiz turduk irden. Indi ýatan ýerimiz şu ýerde ýatdyk çadyrymyz. Orta arada daglygyň daş-töweregimiz daglyk. Indi ýary ençeden Ýerlen. Ana. Bäri park. Şu parkyň gyrasyndan çadyryň içinde çadyr ugrap ýatdyk. Näde bezirgen. Ýerlen turup ýörüp otyr. Entek. Agzynyň pastasyny hem ýuwanok. Ýaman owadan ýer ekeni gelmegiňizi. Eger gelseňiz Ine çagalar parky bar otayda. Bizem häzir bu gapdala gidýäs şeýle o gapdal o beýik daglyga tarap. Şagloga gitjek bolýas. Şaglog wadopatda. Şu gapdala ýöremekçi bizem häzir. Bezirgen, ýerlenjik aýtjak zatlaň barmy? Näme ýeri gürrüň berdiň? Men gelen ýerimizi aýtdym, daglyklar gürrüň berdim, orta arada. Howasyny aýtdyň, howasy.

Bu gün nähili ora bilemzok bu gün dagda ýatmaly. Bu gün dagda ýatmaly. Sen näde onda nä habarlaşyp durabersin. Habarlaşarkan. Dostlar şu wagt bizem ýokarlykdan wadopad bar şaglawuk şoňa tarap barýas. Şeýle ýöräp gelýäs bärler diňe daglyk gaty gowy wara. Iki ýyl mundan öň şu tak gelip nahar ekidipdim. Şu kafä gelipla. Yaman gowy. Et ýetdim bolenda. Etiniň tagamy şu wagtdan agzymda da. Iki sanak bade şoňa gelipdim. Gowy ýadyma düşýä. Şu wagtdan bahalar näle bahaladyp gidelýä. Eger töläp biljek zadymyz bolsa. Ýene gelip bärde iýjek bolýar. Şuňa gelipdim. Muňa. Iki sanak bady şuňa girdim. Hota, hota daşarda da iýipdim. Bet manzaranyň içinde. Bir kişi girip, menýuň suratyny alyp gidär näde. Olarmy? Kim sen goşuňa gaýdan? Hawa şeýdip. Menýuň suratyny Düşürek gaýt. Tura düşürip gelýär meni. Ýokarda näme etjär? Geç gördüm ýokarda. Ýok, men men şu gyradan şeýle ýöräp gidipdim. Ey. Gaty gowy adam köp görýäň. Isa gowy ele. Men gelen wagtym men adam gaty azdy 2 ýyl mundan. Ah, hawa, aýtsak adyňam. Aýtjak zadym bu iki saatdan kän boldy. Bu produktdan hem gowy zatdyk alyşdyrdyk. Bir topar zat. Düşünýäňok meňem öňüm arkam. Aýtjak zadym pul kän çykmaýar. Durmuş adamyň ömri gaty gysga. Gelin görün gezin diýäňdä. Görüp gezmegin galya dünyada. Hawa hawa. Galan galan. Şula täze açylyp dur öň ýokdy. Ýöne şul ikisi toçny ýadyma düşýä. Muňa girdim, muny gymmat görüp, muňa giripdim. Et bilen et alypdym, salat alypdym hatda öňki wideolarymda bolmadam iýen naharym. Aa, hany berdem gelsin näme diýýä. Ya howadan başga bäriň ha. Ee, düýn bir gije gelemizde suwumyz gutarypdy. Ha. Bir ýerli ýaşaýjydan suw alypdyk. O suwy On filtrden geçsede bular ýaly tagamy berip bilmezmika Hawa diýýän. hawa. Gaty gowy eken. Içdigiňçe içersiň Bra welin. magazinden bir bir baklažka aldyk soňam bir ýaşaýjylaň birine haýyşt etdik şuny ýaly suw beräýiň diýipde ol berdi ikisiniň arasynda gaty uly tapawut Gaty barda süýji, ol gaty öýden tagamy alanymyz

Gymmat gördüler onda. Halatlaram 70 rimden başlaýar. Gymmat gördüler. Gymmat gördüler soň sen özüňizi onda gowy edip tebigatyň garşysynda ot ýakyp. Onda getdik. Bärden gidelim.

Gözenlik näme? E hani ýokarda ýöräp barýar görýäňmi? Olam bar-a, dat. Poýduň ýoly.

Ede ýolumyz bar. Biraz gitmeli. Bärde şunday turlar, murlar, reklamalary. Iki ýyl öň gelemde diňe öýlän gelip, agşam arada gidipdim yzyma. Diňe bärlerini aýlandym. Kän gezip bilmedim. Bu gezek iki-üç günlük ýatmana geldik. Sebäbi bir gün ýetmeýär bärik. Hatda 2-3 gün hem ýetmeýär. Geljek bolsaň bir-iki hepdelik gelmeli. Sebäbi Ýaremçeden başga Bukowerliýa, soň ýene başga ýerler bar. Gezmeli gowy edip. Bäh, howasy joşdurýar. Of. Tebigata seredäs. Bärini bar-a görmek üçin aýdyb-a bolanok, gözüňden görmeseň söz ýetenok. Düşündim. Hawa. Men bar-a iki bilen gelende munýan adam ýokda şu wagt seret. Maşynlar, şularyň hemmesi sen ýaly turistler. Gaty seret. Şoň üçin hem gymmatlapdyr. Turist gezmäge näçe adam köp gelse, şonça-da bäriň bahalary gymmatlaýar. Diýýän bol. Diýen turistleriň ýerine öwrülýärdi. Bäriň ýaşaýjylaram, adamlaram turistlerden, turizmden pul gazanjak bolup, şol ýaly edýärler. Diýýän gowy. Iki ýyl öňe görä gowy tapawut bar-da bahalarda. Kafe bahalarynda diýýän, tur bahalarynda, bazar bahalary. Gowy belli bolýar. Adamlara göre-de ýaman kän. Haý, bolýardyr. Dostlar, ine bu ýerdem bärdäki ýaşaýjylaryň bazary. Köp satyjylar hem şuny garryja daýzalar.

Urgam aldyrtsa bular. Ana şu ballardan alypdym men. Her giljek zatlar we gaty gowy. El yapımı. İçinde hemme neme zat vitamin diýen bar. Ýöne bärsi gymmatçadyr. Gymmatlapdyr. Men ýöne meselem şunýarak bal alypdym, gaty arzan alypdym.

Eti öýdýän o, içi. Içi etli. Gowa? Gowa ha. Ay gaýtşyna iň soňy zat ýerinde gaýtmaly bolýar şonda zat aýar. Bärdem şeýle bazar. Ýöne öňkä görä

Görýäňmi Berdi? Ellenýäp lan pullary alyp gitsek bolýamy? Epes jeň artaba. Ba bir gün iýjegimiz ýas. Bir sag bolma. Ba. Gowy ýasapdyrlar ha. Şaşlyk Ýüz gramy elli grivne. Nähili? Men-ä bir kilo ýemesem doýmaryn. Ýüz gramy elli grivn, grivn. Hawa. E bärsi bar-a. Şular meselem ýok-da, hemmesi görýäňmi? Elden zat ilipdir ha, agaçdan-da. Maňa jaň gelýämi? Bire jaň edýän. Şaglowyň sesem-ä gelip başlady, Berdi. Ýetdikmi? Ýetip barýar. Ýok, girip bir. Bir şaglowyň aşagyna özüni dokdandy. Ýöne bärde suw içip bolýan däldir-ow. Biziň suw içjek ýerimiz başga ýerde bolan bolsa, bärde Köprüň üstünden görülýärdi. Saglygyň pes çagazyna serede. Jana. Ana. Sesi gelip başlady. Ana. Hey,

Täze öwrenip ýörüs, öwrenje. Men ukulelem dur dämi? Durmy? Ananda saglawa. Geldik. Hawa. Seret. Şo gyz meselem çalybam bilenok. Şu wagtlar kän täze öwrenip başlapdyr. Öňe puldan doly. Gaýyt üçin çalýatmy? Hawa, çalýar. Ýanyňda aýdymyny aýdyşjak. Karaoke etýär, karaoke. Soňra ol gyzyň zadyny almaly.

Bularam çaý zatlar. Kim gelýär, kim gelýär? Bezirgen daýyňyz gelýär. Size şu wagt sizem aýlanan ýalak boluň diýip alyp otyr. Üstüne basmaýaýyr. Ha?

Gyýtda eken nane iki ýüz grine degenok. Bärde. Pullujalar bärik gelip oturýa. Biz ýalaklar şeýdip aýdym. Berdi, aňyrda girip oturýarlar, giriplerdiň belki-le. Girerler, hökman girer. Eý.

Anna biz birazjyk suraty galyp içeli. Soň ýene alyp. Dostlar. Şeýdip aşak düşdük şu wagt. Bärde her kim surata düşmän gaýdýar gelýär. Ah. Ine.

Baý, oturaly. Şol ýalak indi bärde ýaremçäň aňyrsynda ýene bir ýeri bar, şu wagt ady ýadyma düşenok, kartadan görmeli. Bärde biraz garnymy doýuryp, ýuwaş-ýuwaşdan aňryk gideris. Belki bärde Suwa düşer pilen yok suwa. Hani kelle göre hereket etmeli da. Biraz dynç alalım bu ýerde. Soň ýene habarlaşarys. Bilmän galdym. Berdi ýokardan bir çek bolýa. Oňa-da üç ýüz grywna berdi. Bahasy üç ýüz grywna eken. Hany döksün hany göreli. Ana. Menen dökesim gelýär. Ol endi hemä kän beýik däl. Biram 300 grivni dözmedim. Hany bökdä bökjek bolsaň. Döwlet Çaý çykadyňam. Çaý içýän, çaý içýän. Kolaň, kolaň reklamasyny edip çaý içýäňa. Çaý, hawa. Soň kolany reklama edeniň üçin pul alýaňmy? Aý berseler ederin näme. Mugt şo reklama edip otyrdyňda. Beýläňe ot, ana bökdi. Gitdi üç ýüz grywna. Bolup berdi. Berdi. Görenok ha. Gork otyrmy kaya? Ey azda yana, yana bir iki gezek daha attı da. Berdi. Tans oýna tans. Wiý boldum öz. Bular ýaly zipline has erbedine münüpdim. Iki gezek Ýaman erbet gorkdum şondan münjek ýaly sezerdim özümi. Ha iki gezek münen bolsam bolýa. Indi bu günem häzir garyn doýuryp bu taraplarda çadyr üçin ýer gözlemeli. Aslynda bärde nirä gursaňam bolar welin gowy jaý tapaly. Belki o taraplarda zatlarda gurarys. Göreli. Getdik onda.